Eemol gesetzt fir matzehuelen, haalt iech fest, soss rappt et iech vum Stull. E Gesetz ass eng Reegel un déi sech jiddwereen hale muss, awer net, da kënnt d'Police a stécht dech an de Bing. Dat ass eng ganz einfach a pedagogesch Aart a Weis fir et ze erklären. Mee net all Gesetz ass eng Reegel. Heiansdo schaaft e Gesetz och eng Infrastruktur, wéi eng Strooss oder en neie Posten oder Schoulprogramm. Grondsätzlech ass all Text, deen an der Chamber gestëmmt gëtt, e Gesetz, a wann net op engem Béierdeckel. steet. D'Naturvölker brauche keng Gesetzer, déi sinn net zu vill an hunn och net vill iwwer dat ze streide léisst, mee mir liewen an enger diversifiéierter, technologiséierter a bürokratiséierter Gesellschaft. Domadde mengen ech no Finanzplazen, no Aarbechtsverträg a Patienterechter. Mir hunn d'Noperen an dofir brauche mer kloer Reegelen an net iergend en iwwerliwwerte Folklor, dee fir all Fall à la tête du client nei interpretéiert gëtt. Per Gesetz reegele kann ee prinzipiell alles, Ausser et verstéisst géint d'Fräiheeten a Rechter, déi eis d'Verfassung garantéiert. Et kann een eis net virschreiwen, ob a wéi vill Kanner mer däerfen hunn, ob a wéi mer eis Hoer coifféieren oder wéi eng Filmer mer kucken, well dat géing géint eist Recht op Privatliewe verstoussen. Op der anerer Säit hu mer Saachen, déi musse per Gesetz festgehale ginn, Strofen zum Beispill. Déi kënnen net vun engem Polizist, engem Riichter oder engem Justizminister einfach decidéiert ginn, déi musse vun eis, vertrueden duerch d'Deputéiert, gestëmmt ginn. D'Chamber, dat heescht een oder méi Deputéiert, oder d'Regierung, dat heescht een oder méi Minister, kënnen e Virschlag fir e Gesetz maachen. Bei der Chamber nenne mer dat Proposition de loi, bei der Regierung Projet de loi. Projete si vill méi heefeg wéi Propositiounen. Mä egal vu wou e Gesetzesvirschlag kënnt, muss en an d'Chamber, méi genau an eng Chamberskommissioun. Do sëtze just e puer vun de 60 Deputéiert. Dat ass méi effikass. An dëser Kommissioun gëtt de Gesetzesvirschlag diskutéiert a schliisslech och geännert, well elo kommen eng ganz Rei Organisatiounen, déi hire Pefferkäerche bäileeën. Virop de Staatsrot, dee kuckt, ob den Text géint aner Texter verstéisst oder souguer géint d'Verfassung, e proposéiert Verännerungen. Dann awer och. D'Beruffskummeren, déi vertriede schliisslech d'Interessie vu grousse Bevëlkerungsgruppen, wéi d'Chambre des Salariés, oder vu Wirtschaftsgréisste wéi d'Handelskummer. Wann also e Gesetz zum Beispill d'Ëffnungszäite vun de Buttiker verlängert, dann hätte béid Kummeren hir Meenung dozou ze soen. D'Chamberskommissioun muss also decidéieren, wéi eng Fuerderungen se iwwerhëlt a wéi eng net. Hei si mer matzendran am politesche Spannungsfeld, ma iergendwann steet den Text an da geet et an d'Séance plénière, iwwersat. Vollversammlung an do gëtt ofgestëmmt. Fir kënnen iwwert e Gesetz ofzestëmmen, musse minimum 31 Deputéiert present sinn a fir datt d'Gesetz duerchkënnt, brauche mer vun deenen dann erëm d'Halschent vun de Stëmmen plus eng. Eigentlech misst all Gesetz zweemol ofgestëmmt ginn, mee mat enger Paus vun dräi Méint dertëscht. Allerdéngs dauert et scho laang genuch an an der Praxis geet ee Vott duer. Zum Schluss gëtt d'Gesetz vum zoustännege Minister a vum Grand-Duc ënnerschriwwen, verëffentlecht a véier Deeg duerno gëllt et dann. Déi ganz Prozedur dauert gemengerhand dräi Méint bis dräi Joer. Dat hei ass elo natierlech eng staark vereinfacht Duerstellung, a Wourecht ass et vill méi komplizéiert. Sou e Gesetz wäert Der am Liewe, wann Der Chance hutt, kaum zu Gesiicht kréien, a wann da just nach an digitaler Form um Internetsite vum Journal officiel. Esou e Journal huet a Land well nul n'est sans ignorer la loi, Unwissenheit schützt vor Strafe nicht, also muss een als Bierger och d'Méiglechkeet hunn d'Gesetzer ze consultéieren. Hei also wéi esou e Gesetz um Site legilux.lu ausgesäit. Fir d'Elementer vun engem Gesetz ze erklären hunn ech et ofgespeckt. Ganz uewen natierlech d'Iwwerschrëft, dat gëtt Intitulé genannt, dee setzt sech zesummen aus Nature, dat ass d'Loi, den Datum vun der Ënnerschrëft vum Grand-Duc, Net dee vun der Ënnerschrëft vum Minister, net dee vum Vott an der Chamber, net dee vun der Verëffentlechung am Journal officiel, nee, den Datum vun der Ënnerschrëft vum Grand-Duc, nämlech hei den 30. Juli 2021. An dann den Objet, also d'Thema vum Gesetz, hei geet et ëm Hëllefe fir de Journalismus. Leider si sou kuerz a knackeg Intituléen éischter Rart, an zemools Gesetzer, déi aner Gesetzer änneren, hunn Intituléë vun enger hallwer bis eng ganz Säit. Um Ufank an um Enn vum Gesetz hu mer ëmmer déi selwecht Formelen oder Formulatiounen, mat deenen erkläert gëtt, dass sech bei der Schafung vum Gesetz un d'Prozedur gehale gouf. Dir erënnert Iech, mir hu se virdru gesinn, do steet dann zum Beispill, Mir hunn eis d'Meenung vum Statsrot ugelauschtert, mir hunn de Go vun der Chamber kritt, also kënne mer elo duerfueren. An ënne steet dann nach e Saz, mat deem d'Verëffentlechung vum Gesetz ugeuernt gëtt. An der Mëtt da schliisslech de Gesetzestext selwer, also den eigentlechen Inhalt. Lo ass net all Gesetz esou schnucklech kuerz, normalerweis si se eng Dosen oder méi Säite laang, e Code ka souguer e puer dausend Säiten hunn, a fir dass ee sech einfach dran erëmfënnt, gëtt den Text streng strukturéiert. Den Artikel ass d'Haaptandeelung, mee et gëtt bei grousse Gesetzer och nach Bicher, Titele, Kapitele, Sektiounen, Ënnersektiounen, Paragraphen, Zeilen, Opzielungen, Ënneropzielungen, soudass quasi all Saz seng eegen Adress huet. Ganz ënnen am Gesetz schliisslech muss stoen, ween dat verbrach huet. De Grand-Duc, dee steet riets, en huet den 30 Juli ënnerschriwwen. Dat ass deen Datum, dee mer am Intitulé erëmfannen. Lénks dann de sougenannte Contresein, esou d'Géigenzeechnung vum zoustännege Minister, deen déi politesch Verantwortung iwwerhëlt. Dat heescht nämlech, Wa sech dëst Gesetz sollt als Skandal erausstellen, da muss de Minister zrécktrieden. Ee Gesetz fir matzehuelen, nach ganz gliddeg. Ech soen Iech Merci a bis geschwënn.